Mark Camilleri, għandi pjaċir li qed nitkellem miegħek ehm, hawnhekk kif qed jiġi varat il-romanz il-ġdid tiegħek Alias ehm, li huwa r-raba' romanz għalkemm kien hemm kitba kitbiet oħrajn tal-karattru prinċipali li hemm f'dawn il-kotba tiegħek huwa r-raba' rumanz fis-serje ta' l-Ispettur Victor Gallo, hux vera? Ekku, eżatt. Eh, L-għalin grazzi, grazzi Colin, ehm, kuntent li qed nagħmel din l-rivista miegħek jew dawra romanz fis-sensi la Gallo.

U l-oħrajn bdejthom bewet u ieħor xi 2014, 15 dak hemmhekk. Mod tikteb xi kultant taf inti, ikollok kaptit tikteb ikollok kaptit ma tiktibx. Waħda waħda minn dawk iż-żewġ affarijiet. Victor Gallo huwa spettur tal-Pulizija Maltija, missieru kien Taljan, ommu Maltija, għandu jiġifieri bosta affarijiet tajbin u affarijiet forsi inqas tajbin li nassoċjaw ħafna wkoll ma' spetturi tal-pulizija, investigaturi li naraw f'serje televiżivi. Xi tgħidli, pereżempju, eh, relazzjonijiet isibhom diffiċli, eh, jixrob ukoll xi Ekku, ekku, inti ovvjament għandek il-fatt illi ħanuża l-espressjoni eżatta tajba il-fatt li huwa litteralment workaholic, jiġifieri x-xogħol u x-xogħol u x-xogħol iħodlu ħafna ħin, il-fatt illi kull investigazzjoni hija xi ħaġa illi illi hija intensa ħafna, allura ovvjament bilfors meta jkollok bniedem li jidħol b'mod intens fix-xogħol tiegħu ħaj ħajbatu relazzjonijiet l-oħra. Issa kumx relazzjoni ma' maħbubin tiegħu, relazzjonijiet tiegħu mat-tfal, relazzjoni tiegħu mal-ġenituri, b'xi mod kulħadd ħajbati minna. Ovvjament, ehm, Il-vizzji huma kollha f'kull forma tagħna huma dejjem escapism, jiġifieri forma ta' escapism, jiġifieri jekk intix ħa tpejjep, intix ħa tixrob, intix ħa tilgħab, whatever, dik huma kollha forma ta' escapism u ovvjament bniedem dejjem jaħrab fihom għax hemmhekk isib qisu wens, isib kunfort fihom. Tassew, però dan huwa il-fatt li inti tibni l-karattru ta' dan Victor Gallo huwa uman ħafna, jiffaċċja ħafna sitwazzjonijiet makabri, ovvjament bħala pulizija jinvestiga delitti, jinvestiga qtil u għalhekk inti bil-kitbiet tiegħek tipprova toħroġ dawn l-elementi umani li jogħġbuni ħafna jien meta naqra l-kotba tiegħek. Insemmu s-sensiela, s'issa ġifieri l-ewwel ktieb

Tgħidilna xi ħaġa dwar dan hemm isu sensiela, ishom ikomplu marbutin. L-ewwel nisprosa tal-pronunciation tal-kolba. Rajt għax kieku taf kemm darba il-kuntat jafġuhom ġifieri qed intik prosa. Eżatt. Għaliex jien dejjem dejjem sibta diffiċli jew dejjem sibta ma tantx toqgħod il-fatt li l-iktar fil-Malti biex toħroġ titlu fejn jidħol il-ġeneru polizzest naqa' diffiċli. Naħa ta' ma' mikas il-kas jinnaf ta' delitt u fejn hu. Ma nafx daqshekk jappella bħala bħalma nsaqbad kemm għalija Latin għal Latin diġà minnu nnisu għal lingwa intriganti eh, li xi tisma' titlu da xi jfisser. Mentu da ma trid l-fatt li titlu qed tgħidlu xi jfisser, bniedem qed tqabbdu kuża ħa jiskopri iktar. Eh, ovvjament, bħal kulħadd oħra jista' jkun li għandha dnaqa jekk kienet taqta' minn żewġ naħat għaliex forsi qed ikun jaqta' qalbu xi jaraħ titlu bid-Latin jaħsbu b'xi lingwa oħra mhux bil-Malti. Eh, però però rabta hija għaliex għaliex il-Latin huwa ħafna użat fit-termini legali fejn jidħol ovvjament il-liġi kriminali. Għamel metodoloġi kriminali, mal-kriminalità, mal-fatt li għandek din it-tara waħda tmur mal-oħra. Ma kemm se jkun nipprova nagħżel titli li mhumiex daqshekk forsi eh, ovvi. Inti għal riċerka biex tikteb dawn il-kodba, fil-fatt titkellem ħafna ma' pulizija, nies tal-forensika, jinnaf avukati, ġviri tagħmel riċerka u tibda bil-fors, bil-fors, ovvjament, għaliex minix espert fis-suġġett, ċoe jiġifieri jiena m'iniex pulizija, m'iniex tabib, m'iniex patologu, m'iniex eh, m'iniex avukat, l-ebda waħda minn dawk. Ara jiena ovvjament biex nikteb fuq karattru li hija wieħed minn dawn, bil-forsi rrid l-għajnuna tan-nies li huma jafu suġġett. Jiġifieri jekk jiena nitkellem fuq investigazzjoni fuq il-post ta' delitt, eh, jien qatt ma kont. Għad nitkellem ma' nies li mod jippruvaw jirrikreaw dik l-atmosfera li kien dak il-proċedura eżatt kif suppost isir. Mela, jiena smajt bl-Ispettur Garro ħabba Jessica għax qaltli li r-rumanzi huma vera tajbin allura kelli naqrahom jien ukoll. U lill-Ispettur jiena narah bħala karattru intriganti u kkulurit. Għad tibda dan u s-serje ta' kotba? Huma it's quite refreshing fil-letteratura Maltija li tara l-ġeneru ta' crime għax naħseb li kien nieqes ħafna f'dan l-aħħar snin ġviri huwa detektiv li tista' tirrelata miegħu bħal għandek per fil-letteratura Taljana l-Mont Albano, fil-letteratura Ingliża għandek dak id-detektiv għaw Sherlock Holmes. Mark, Rigward Aliens, mela ħa nidħol daqsxejn dwar il-ktieb, l-aktar ktieb riċenti, għadu kemm ġie qed jiġi insomma varat, hemm ħafna interess eh, anke fuq Facebook, jiġifieri jidher li bnejt tipo ta' fan base. Ekku, dik hija kelma eżatta naħseb fil-fatt, dik hija kelli diskussjoni ma' ħabib tiegħi li beda jgħidli qalli li inti naħseb wieħed mill-ftit, jekk mhux l-uniku awtur li ħloqt fanbase fis-sens marbuta ma' karattru. Għaliex mentri awturi oħra jkollbu differenti għal għandhom ċertu fanbase marbuta mal-awtur X, Y, and Z, alright? Eh, jiena għandi fanbase marbuta mal-karattru. Li tanti għamilna li anke ħbib tiegħi stess, iktar ċiku tant fakka joqdetu li kamille jgħidu li gallu li li fakk jgħidu li kamille. Għax tant assoċat mal-karattru illi

biex tlaqat in-nies u jsaqsu għalih, għax fil-verità, u din hija ironija oħra, meta ħiereġ il-gallu mhux meta ħiereġ tiegħek. Qatt ma jsaqsu meta ħiereġ tiegħek, għamil meta ħiereġ gallu. Għarajt, ġifieri, dik hija xi ħaġa ovvjament. Ġifieri, u xi ħaġa sabiħa li kelli per eżempju l-idoli tiegħek ġiri intervistajtek qabel u semmejt Andrea Camilleri li ħallina sentejn ilu il-karattru tiegħu Montalban u Ian Rankin

li by the way ħafna nies ma jafux, beda jikteb tard ħafna, fiż-żmien, il-Vivant Albano beda jiktibhom meta ħareġ meta qabeż is-sittin sena u beda jiktibhom għaliex għaliex għolitlu l-kera tal-appartament tiegħu f'Ruma u kien ħajsfrattawh minn hemm. U tipo, u kien jikteb ħafna romanzi storiċi ma kien jgħid il-pulizja skibjaw iktar. U minn hemm beda, ġifieri, fl-istess kien ovvjament ħolqtu kurżità l-fatt illi illi l-aħħar romanz tiegħu kien ħa joħroġ wara mewtu. Ma il-fatt li mhux se tara iktar Montalbano fuq it-television, dak huma affarijiet kollha jaffettwaw. Meta jkollok istituzzjoni monument bħal dak. Bdejt naqra s-sensiela Gallo b'kursità kbira, peress li din kienet l-ewwel sensiela tiegħi f'dan il-ġeneru. Sensiela li tħallik fuq ix-xwiek sal-aħħar sal-aħħar u li dejjem offriet element ta' sorpriża. Meta kien ħareġ l-ewwel ktieb kont għadni ngħix fl-Ingilterra. Niftakar kien għoġobni ħafna għax kellu stil mexxej u fl-istess ħin dialogi ehm, realistiċi anki kultant ftit vulgari U kienet oġbitni għax l-lingwa Maltija ma kontx nismagħha mitkellma daqstant. Allura kienet sabiħ li tista' taqra xi ħaġa ta' dak it-tip. Bat bqajt insegwi, naqra kull ktieb għaliex sibt li Camilleri żviluppa l-karattru tal-Ispettur Gallo b'mod li ġalek trid taqra l-ktieb li jmiss u b'saħħatek bqajt naqra wkoll ħafna żjed bil-Malti. Delitt makabru ta' missier ta' familja, suwiċidju għall-għarrieda ta' tfajla, għejbien misterjuż ta' pulizzjott, tliet każijiet strambi l-ebda rabta bejniethom, sigrieti intriċċi misteri. Għall-Ispettur Victor Gallo, maħkum mill-konsegwenzi tal-investigazzjonijiet tal-imgħoddi, l-istħarriġ għall-verità jaf jikxef ħafna tweġibiet skomdi. L-ewwel nett, fil-fatt iva, dik hija ħaġa oħra li Hija sabiħa il-kontinwazzjoni fil-kotba tiegħek. L-Ispettur Gallo għandu ċertu mannerisms, għandu ċertu elementi tal-karattru tiegħu li dejjem jibqgħu l-istess u inti ġifieri ssemmihom. Però ma jfissirx li min ma qarax l-ewwel tliet kotba ma jistax jaqra Elias, hux veru? Hekk hu, hekk hu. Fil-fatt, minkejja li għandek kontinwazzjoni fil-karattru, Il-każijiet per se huma stand-alone, wieħed jieħu każ għalih. Il-każ li kien hemm f'Next mhuwiex l-istess każ li hemm f'Alias, jiġifieri huma l-karattri li jevolvu minn jew li jgħaddu minn ktieb għal ieħor. Ovvjament, jiena wieħed minn dawk li pereżempju meta qrajt ir-Rebus qrajthom mhux wara xulxin. Vin l-ewwel wieħed, il-vin kemm jgħid ma jien bdejt minn hekk x'għan nagħmel, ejja mhux xorta żgħar tagħhom ġibha, ma hemm differenza. Ovvjament ħa titlef ċertu it-timeline ta' kif għaddew ċertu affarijiet imma kull każ huwa apparti li mhux se jtellef. Jew hawn nies li bdew bdew ejles imorru bil-maqlub. Eżatt. U hemm ukoll ċertu pereżempju karattri sekondarji li jidhru f'kull ktieb. Ekku, ekku, eżatt. Eh, li l-assistent tiegħu bħal ħafna detectives. Ekku, eżattament. Għax Gallu huwa prinċipali, mela id-dinja ta' Gallu ndaru ħafna karattri sekondarji bħal miegħu ħajjitna li fl-aħħar mill-aħħar huma importanti xorta waħda mbagħad. Dik mhux personali jew mhux fix-xogħol. Importanti kollha. Mela, l-ewwel kapitlu jibda mill-ewwel eh, jinqatel raġel tal-familja. Għadu ġej minn ġirja fuq ir-rota u qabel jidħol id-dar il-karattru naħseb eh, bil-lider ġifiri mill-li naqra li huwa il-ħażin jew wieħed mill-ħżiena Jaqbad u jisparalu, sewwa, jibda l-kisah u biered ir-rumanz, u jisparalu ġifieri fl-għatba tal-bieb, qal hekk kif ħa jidħol fil-garaxx. Li sa ċertu punt ksaħt ftit meta qrajthom dawk is-sentenzi għaliex dawn l-affarijiet ġraw verament f'pajjiżna f'dawn l-aħħar snin, smajna ġifieri anke delitti f'garaxxijiet, li smajna ġifieri mbagħad il-każ il-Qorti kif qed jiżvolġi, min inqabad, min ma nqabadx. Hemm ċertu ispirazzjoni mill-verità, Mark? Dejjem bilfors hu. Bilfors għaliex? Għaliex l-ewwel nett naħseb l-ebda awtur mhu oriġinali mija fil-mija, at the end of the day. Però però jiena dejjem kont affaxxinat u dejjem għamilta naħseb ċara, dejjem kont affaxxinat mill-każijiet tal-imgħoddi. Issa, ovvjament, jirriflettux fil-mod kif isir il-każ jew fil-post, għax mhux neċessarjament jispirak delitt il-mod kif isir delitt, jista' jispirak delitt il-mod fejn isir id-delitt. Jekk inti tagħmlu f'post fejn qabel kien delitt imbagħad tagħmel delitt inti, mhux neċessarjament huwa l-istess tip ta' delitt bħalma kien fil-verità, imma l-post huwa huwa l-istess. per eżempju, il-kas, il-kas ta' garax, darba saħ bħal mosta simili ħafna li jieħ, ġviri. Jispirak fil-sens li tanti jaqpa miegħek ma' żmien. Tanti ħalli impatt il-fatt li inti għandek persuna li literalment jgħet fuq l-adba ta' his safe haven, id-dar. u li bniedem kapaċi ineħħilu ħajtu meta qiegħed fuq l-adba sejf, dik hija xi ħaġa li it's, it's, it's chilling fil-verità għaliex jagħtik il-kunċett li imkien mhu sejf fil-verità. Għad ġewwa darek, eh, sens kif nafu, kassa ta' stiema ta' delitt ta' dak iż-żewġ ta' dik il-koppja il dawn Jekk għassir, jiġifieri inti inqas ġo darek m'inti se jfaħseb wara fuq l-art barra d-dar, wara barra. Jiġifieri dak hija xi ħaġa li jien ridt inwassal, ovvjament. Ovvjament hemm storja sħiħa warajha ta' imma dak il-fatt li inti ġej aljenat għax tant aħna mdorrijin, tant aħna creatures of habit li nagħmlu dejjem l-istess affarijiet, mingħajr ma nistgħu nirrealizzaw li minn dawk in-nies li għandhom għanijiet oħra, Qed jistudja, qed nagħmluhom sempliċi l-ħaġa. Faċli. U faċli. Ta' min isemmi li rumanzi Maltin dwar il-pulizija, dwar investigazzjonijiet kriminali, ftit li xejn kien hawn fl-istorja tal-kitba Maltija, kien hemm xi ħaġa fis-snin 70. Kien hemm Paul Xwirek. Paul Xwirek kiteb dwar xi spettur partikolari. Tarsi Sajdon. Xi ħaġa fis-snin 50, imma ġifieri vera. Eżatt, ma kien hemm ma kien hemm żewġ żewġ novelli ta' Edin Saracina l-Wakuf ta' Sammut sa fejn naf jiena. Ġifieri fejn jidħol bħala romanzi polizzeski dawk naf li hawn. Ġifieri settijiet ta' tliet romanzi. U biex inkun onest, waħda mill-affarijiet illi illi wkoll kienet ta' motivazzjoni għal fatt li kemm Pawlu Xwiereb U kemm kemm il-preċedenti ta' qablu ta' min iduq ilment in-Nil bħalissa, ehm, Muscat Azzopardi, Ivo Muscat Azzopardi, għax il-mument kara bli l-isem, kemm Ivo Muscat Azzopardi, kemm Pawlu Xiereb ħarġu tlett rumanzi polizjeski. Allora l-fatt li kien għalhekk hemm motivazzjoni biex I go one step iktar. Viri sissa fl-istorja ta' romanzi polizjeski ħadd ma ħareġ jerma. Għarajt ġifieri ehm, Allora dik ovvjament fl-istess ħin ehm, l-eroq storiċi hemm qegħdin. Dik inti għandek il-Pawlu Xwirek u Liva Muscat Soppardi li kitbu qabli. U ma ninsewx li iktar kien Pawlu Xwirek li kien iktar realista u fejn jidħol il-romanz polizjesk iktar mill Ivo Muscat Soppardi li daħħal il-detektiv privati jisu u iktar ambjentom Malta ma barra minn Malta iktar Mentri, mentri Paul Mxire kien iktar soċi realist, dik ja isa springboard għax diġa hemm xi ħaġa, il-problema hija li bejn meta waqaf jikteb Paul Mxire, seba' taħriġ prima faċi li f'wieħed li kien iktar direttiv komiku ma kienx hemm vojt. U iktar ħaġa nsiba stramba l-fatt li ovvjament Malta ma waqafx ikun delitti, toqgħod taqbad rekords ta' kien kien delitti. Kellna snin, kellna ħamsa snin, kellna għaxar snin, kellna iktar. F'sena. Issa jekk tqabbluhom mal-Iżlanda, u din hi l-ikbar ironija, l-Iżlanda li għandha storja ta' romanzi poliziski qawwija, ikollhom delitt fis-sena. Delitt fis-sena wieħed. Mentri aħna dak id-delitti kollha u bejn is-71 u l-2010 ma nkiteb xejn. U hija misteru li jiena nsibha diffiċli biex għax ma tgħidx ma kellniex letteratura. Wara li din forsi jara li kien hemm xi ħaġa frizzanti daħħal il-policies, imma mhux il-ġeneru policies bħal romanz, full blown. Novelli iva, nittantaw nikbu novelli, se jkunx il-fatt li għandek it-tul forsi dak li jkun jaqta' qalb persuna biex jikteb fit-tul, ma nafx. Għaliex ovvjament inti policies mhux għalkemm tikbu, għaliex għandek ġiku sopat li għandek ħafna partijiet fuq il-mejda u tittaqqadhom. Iktar faċli tgħidha milli tagħmilha, fil-verità. Inkitbu scripts għal serja televiżivi eh, fejn kien hemm il-pulizija, l-heroes, jaqbel ma aktar kienu jisom ibbażati jew spirati minn eh, serje televiżivi internazzjonali jew bat nikkupjawhom hawn Malta. Ekku, eh, eżatt. Ta' min isemmi però li l-ewwel tip tiegħek prima faċe u x'ver kien sar fuq it-televiżjoni lokali. Ekku. Mela, dak sar fuq televizjoni lokal. Ekku, ehm, u issa ħajja ngħid ngħid illi illi ovvjament titik spinta. Ovvjament illum naħsibha differenti fuq kif kif ix-xogħol tiegħi għandu jkun fuq it-televiżjoni, ma dik naħseb kas apparti. Fis-sens veri hemm ċertu, illum meta tibda trabi ċertu esperjenza u konoxxenzi u affarijiet oħra, int tibda tgħid hemm ċertu limit kemm inti lest, kif ħa noqgħod nuża l-kelma non se, tipprostitwixxi xogħolok biex jidher fuq it-television. Dik hija l-kelma eżatta. Qed tifhem jiġifieri eh, għalfejn għalfejn biex toħroġ sensiela fuq it-television għandek tagħmel 26 episodju. Maria Santa. You're going to dilute il-product. Fim TV, allora hemm ċertu affarijiet illi nħoss illi jiena mandi, mhux minix minix ehm, kif taqbad tgħid, flessibbli, għax jien flessibbli, imma hemm il-flessibilità għandha sa ċertu punt. Għalli ovvjament ehm, ma tistax taqbad tgħid, ora ta' għamlu fuq television jkun xi jkun. Il-plots huma dejjem intriganti u kumplessi u inti u taqra hemm dejjem dan il-feeling ta' antiċipazzjoni kbira qisha ħa tiġri dik ix-xi ħaġa l-ħin kollu li jibqa' miegħek sal-aħħar ta' kull ktieb. Ħa nara nsibhiex f'dan ukoll. Sirt naf bil-prima faċċa l ksib ta' Mark bis-saħħa ta' ommi, kien dejjem tħeġġeġni biex naqra bil-Malti u dejjem tixtri l kodba li kienu ħarġu. Meta xtratu li kont qrajt fuq ftit sigħat u niftakar kont kontaktijajt il-Mark biex ngħidlu proset. Ehm, minn hemmhekk bqajt nifollow x-xogħol ta' Mark u l-istorja ta' Gallo ovvjament u issa wasalna raba' ktieb irċivejtu l-bira. Mark, nerġa' mmur lura għall-ewwel kapitlu. Mhux biss jiġifieri jkun hemm deskrizzjoni u verament Malti sabiħ u jiġifieri tieħu pjaċir taqrah, xena jiġifieri li tkessħek, all right, qed jinqatel xi ħadd barra d-dar tiegħu fejn jħassu li xejn ma jista' għalih speċi huwa s-safe haven kif semmejt inti. Però daħħaltna wkoll f'moħħ L-assassin. Aħna l-assassin għadna jtħanna f'moħħu ma ma nafux min hu u fl-aħħar jinkixef min hu lejn l-aħħar tal-ktieb. Le, le, li għamilt jiena kien il-fatt illi eh, għandek jisa logħba b'ġewġ naħat. Il-fatt li għandek inti inti il-qarreja sa ċertu punt jafu l-assassinu, ma jafux min hu, fil-verità, jafu l-psikoloġija tiegħu, qed jifmu, bdew jifmu l-psikoloġija tiegħu. Rajt ġifieri eh, li xorta ħadd għamilhom pass. Ekku, ħadd għamilhom pass quddiem minn gallu nnifsu, vi dik hija xi ħaġa hija logħba fejn fejn inħobb nuża ħafna, fejn inti għandek għandek għandek il-arreja li huma pass il quddiem mill-ispettur Gallo, Prof. Saskini hija illużjoni li huma qegħdin pass qabel Gallo, ovvjament għaliex għaliex għandek ir-red herrings għandek ħafna affarijiet oħra, ġifieri meta inti tiġbed it-tapit minn taħt saqajn in-nies, hemmhekk ehm, kistiltilhom ħafna ċertezzi li minn għalihom huma bnew waqt li qed jaqraw. U ma ovvjament iġibhom impari ma' Gallo. U taf jiġi qabilhom Gallo mbagħad, ovvjament. Hija logħba l-ewwel rasek faċli ta' ma jiena nħobb nużaħħa, ġifieri jien meta xi ħadd eh, jibgħat li jew jibgħat min jieħdu waħda minnhom skont skont l-aspett illi ma kienx qed jistenna min kien li wettaq id-delitt għal hemmhekk ifisser li t-tattika ħadmet fil-verità. Tajjeb, jogħġobni wkoll il-fatt li ddaħħal ħafna dettalji ta' triqat, postijiet, affarijiet li vera jeżistu, jien naf ristoranti, ehm, affarijiet li veru Il-paġna Issir Ħajja f'idejk, verament nista' nirrelata ma' fejn isir id-delitt u kif u l-memorji tal-assassin meta jiftakar xi ħaġa u l-familja Maltija kif taħdem u l-affarijiet li jingħadu. Verament għandek għajn għad-dettall. Dik ovvjament, one nagħmilha għaliex inħoss li l-kitba ħa tieħu iktar ħajja. U tu għaliex, per eżempju, ċertu awturi polizzeski, ħa nerġa' mmur lura l-mistoqsija tiegħek, Karl Terghi, jiddeċiedu li jagħmlu postijiet fittizji. Issa, per eżempju, Tomon Talbano rew hija, jiġifieri Rigata ma teżistix fil-verità. Jiġifieri tista' tagħmilha. Imma jiena naħseb li ċ-ċokon tagħna kieku kelli nagħżel dik il-linja kienet taħdem kontra tiegħi. Camilleri Andrea kien seta' jippermetti jagħmilha għax għalija ferm ikbar minn Malta. Jiena ma stajtx. U għad li fil-verità wkoll anki l-fatt li għar-rejja ħafna iktar faċli jirrelatawhom ma' affarijiet li huma veri, t-triq li hija vera, t-triq li forsi jgħixu huma fihom. Bħalma kelli jiena jiġifieri għadha kemm tiskrivana taħdem magħna l-iskola għad li għad li fejn għamilt wieħed mid-delitti għad li kont trabbejt fih jiena t-triq jiġifieri

Mela ma nistax nisaq korrozza normali. Però jien naħseb wieħed mill-aktar karattri cool li qatt rajt fuq iċ-ċinema kien il-karattru ta' Stallone f'Cobra. Ma nafx tiftakrux li film Cobra kien jismi. Niftakru, f'sin 80 iva. Ejwa, meta kellu kien ikollu il-xejdula, il-sofarina f'ħalqu jidher li kienet tkun dik. Kellu karozza vera cool. L-attriċi kienet dik li żewġet Malta, x'kien isimha Brigitte Nielsen. Brigitte Nielsen. U il-fatt li kellu karozza cool baqgħet stampata fija anke Għax kieku jiena li naf għamiltu li għandu Fiat Uno, Fiat Punto, whatever it is, għajt. Palma, palma, jisa s-sarra fuq tal-kunjom. Ibi karza għandu karza konsil ta' 74 pal kunjom u gollo, jaqpaw standouts. U nisma jinsawomx maħi, ta' skem forsi. Anzi, ma tajtux karza taljana, per essi missiru taljan. Le, le, le, le, ma, għana se kienet kun wis umbat naħseb, ma nafx. Bella Dik qabel għażiltu kont toqgħod tara ħafna karozzi u karozza kunsil vera nsib ta' kull pala laqta dera u naqsem għax biss għaddit li migari għarri tomaħ kif kux taljan amerikana kif bodin naraħ vera fija u daqsek kumbat. Pero nistaw npoġġu lil Victor Gallo fl-istess ġiviri

Issa next, l-istorja hemm tinvolvi l-qtil ta' ġurnalist popolari, imbagħad Ġara li ġara. Ftit wara ġara li ġara. I mean, ma doffi, rajt il-futur, start. Biex norbot ma li qed tgħid volens, kont issettjajt delit l-aħrax Issa dak kien sar din it l-aħħar fl-18 fil-1989. Imma ftit wara li kien ħareġ il-ktieb kien sar delitt ieħor, li kien minn 1989 ma jsir delitt hemm. Ġifieri ehm, li se ġara b'Nex, naf, eh, għamilt il-kummissarju riżenja riżenja kummissarju ftit wara. Valens, issa sħalek kien ġara. Ġifieri tinstema li jisni għandi xi konnessjoni ma' ma' dinja kriminali, ma' verità, Int antiċipa, mhux nantiċipa fi sens jiena naħseb fuq affarijiet li jistgħu jiġru. Imma fil-verità huma konċidenzi vera strambi illi ġo vet kultant sħab jaqbdu jgħidu li jekk nismok li ġejt arrestata taf ħafna affarijiet, Ma naħduhiex bi, ma naħduhiex bi kbira. Ehm, Pero tal-ġurnalista, fil-sens, ironikament l-istoria, il-ġurnalista għazil ta' xovjan qed jifittex il-verità, kien figura skomdu, id-delit kif seħ, fil-verità kien ispirat minn delit li seħ fit-tmeninijiet Malta, li kien tal-accountant Lina Kawki, li kien sparixxa sabuħ il-buskett mbagħad wara, żmien wara, fil-verità dik kien l-ispirazzjoni. Ivi, la kelli f'moħħi l-defni, ma kelli f'moħħi ħadd. at the end of the day, huma kombinazzjonijiet li vera jiġru, hopefully dak li hemm failures ma jiġrix għax problemi kbar ikollu xi jgħidu isma' Volens ġraw, Next ġraw jekk jiġru failures ukoll simili. Uj. Ehm, Nostradamus um il-mewt probabbli li jgħid isma' qed tidħol fil-competition now. Ġifieri ma nafx. Ħaġa inkwetanti, ovvjament aħna konvinti li inti m'għandek l-ebda Nispera, nispera li konvint, Colin. Nispera li konvint, ġalla, nispera li konvint. Konvint li mandek li bda konnessjoni ma' dinja kriminali li tkun taf xħajġ li qabel eh, snin qabel. U lanqas li għandek xi clairvoyance li forsi tista' tbassar il-futur. Nixtieq li għandi. Ħabba Juventus ta' jien Qed tikteb dwar ċerti affarijiet li sa ċertu punt tkun ispirat minn affarijiet li ġraw fil-passat u li qatt ma ġew solvuti. Dik l-omertà li teżisti f'pajjiżna, ġifieri, taffettwak u teżisti u nies bħal Daphne kienu jaħdmu ħafna biex jikxfuha. U fil-fatt issa f'dawn l-aħħar snin qed nisimgħu affarijiet xokkanti fil-Qorti u l-konnessjonijiet ta' nies u Ġifieri mhux ħanoqgħod nidħol f'dettalji, imma ġifieri fl-aħħar isna qed nisemgħu ċertu affarijiet li kienu kien hemm bżonn li jingħadu għal ħafna snin f'pajjiżna ma ħadd ma kien isemmihom. Issa bdew joħorġu ċertu affarijiet xokkanti ta' min hu relatat ma' min u min jaħdem. Fil-fatti, fil-fatti, inti intu żoni kelma xokkanti, jien nifmek li tgħid kelma xokkanti, għalija ma kienux fis-sens Illi minħabba li li nsegwi ħafna d-delitti eċċetera eċċetera u tara n-natura umana kif taħdem, l-imġiba umana, jien l-ebda l-ebda naħseb delitt fis-sens fis-sens veru sensattiv qatt ma qatt tissjukkjani fil-verità. Ġifieri jien naf il-każ ta' Daphne qablu, issa mhux qed iqabbel il-każ per se, imma d-delitti bil-karzi bomba kienu jiġru Ma nafx kemm, il-karozza bomba kienu jintużaw snin qabel, fi snin, għalbi, karozzi bomba bdew jintużaw l-ewwel darba fi snin design. Bħala karozzi bomba, l-ewwel darba fi snin design bdew jintużaw. Kien karozzi. Jien. Ħafna bil-bombi wara l-bib. Eżatt, eżatt, ġvieri, ġvieri, ġvieri. Ehm, ma nistax ngħid illi Jinsab jissabbar għax tant rajt minnhom dawn l-affarijiet fi sens veri tant rajt fuqhom eċetera. Illi mhux kwistjoni, jista' jkun desensitization tara l-biċċa tal-veri inti fl-aħħar mill-aħħar imma tant rajt minnhom li l-ebda delitmu oriġinali fih innifsu. Issa ovvjament xorta huwa xokkant li tajjar ġurnalista li toqtol bnem kollu ma' dejjem huwa xokkanti fejn nifsu. Imma mhux xi ħaġa li jiena I'm totally surprised, u mbagħad at the end, għax il-bniedem jinvinta ħafna modi biex. Biex Mumkin ma taħseb illi forsi dawn l-affarijiet qed jisiru aktar komuni li sisom jekk qabel kellhom ċertu moralità u kienu joqogħdu pass lura milli jagħmlu ċertu pass. Illum qed nisimgħu ħafna każijiet anke ta' hitmen li jinġibu minn barra minn ċertu pajjiżi, mhux ħanoqgħod nidħol biex ma ninstemax forsi razzisti u hekk, imma qed nisimgħu ħafna każijiet, jiġifieri fejn isu xejn mhu xejn. Fejn qabel forsi. Għaliex, imma għaliex naħseb, għaliex naħseb il-til, tista' ma' kontradizzjoni ma' miex. Eh, til sar hemm sofistikazzjoni ta' kriminalità. Tajjeb. Mela, Mark Camilleri, awtur ta' Alias, ir-raba' ktib fis-sensiela tal-ispettur lokali, l-ispettur Malti Għandu dixxendenza Taljana wkoll Victor Gallo. Issa li jmiss isir qed ikun hemm tlieta erba' snin bejn kull wieħed. Mark, forsi li jmiss. Ma nafx. Issa forsi nuża forsi nuża il-ħiliet tiegħi ta' tbassir, forsi nkun naf, ma nafx ngħidlek. Forsi forsi għadek inbassar qudiem ma nafx. Victor Gallo, Nimmaġinah ħabib, persuna li tista' tkun kwalunkwe waħda niltaqgħu magħha fil-ħajja. Jinsab fil-kotba meta trid tkellmu mur tfittxu u issa reġa' tfaċċa fir-raba' rumanz. Jiena wkoll l-awtur ġieli tkellimt miegħu personalment, naf li huwa eh, fanatiku tal l-ispettur Montalbano, mis-serja ta' Andrea Camilleri, naf ukoll li jħobb jaqra diversi kodba ġifieri se jidħol kriminalità, ġifieri inkluż kodba skandina, ġifieri kont impressjonat ruħi kemm ir-riċerka tiegħu hija estensiva fi jidħol il-krajm. U fil-fatt tara wkoll fil-ħiliet ta' stejjer forsi uniċi u koll. Jiviri anka niftakar hemm volens kien hemm ċertu aspetti li forsi ħaddieħor kien għadu qas daħal fihom ma' Malta. Bażikament l-ispettur Gallo nara bħala bniedem uniku fil-fatt apparti li jżomm mal-Fiorentina ma tantx ma tantx naqblu hemmhekk tajjeb. E, nħoss li hu bniedem waħdu però mbagħad fejn ix-xogħol huwa fissat naħseb Għandu minn l-affarijiet sbieħ naraw kol similaritajiet ma' Montalbano dak il-każ ukoll minn min dak il-għad. Nawguralek Mark. U sellira l-Ispettur Gallo, eh? U nispera li wara dal-video ma żidni xi wieħed mill-kriminali jew xi wieħed mill-vitmi. Biex nikkonkludu, Mark Camilleri, alias, inti personali ħassejt li forsi dan huwa l-aħjar rumanz li qatt ktibt s'issa jew eh, għandek ġviri jgħat għal-qalbek aktar mill-oħrajn. Eh, Le, da, it-tfal tijak tun tħobbom kolla, muxek? Xuħu forsi tħobbom naqqa ħarir iktar. L-axar u għedem ħajkun. Jena dejjem nħoss li dejjem niprofa kemm jista' jkun il-fina x-xogħol tiegħi eh, u dejjem nħoss li Li ħa jgħidli għamilt huwa aħjar minn ta' qablu għax naf kemm hemm iktar esperjenza, hemm iktar inizjar, hemm iktar esperjenza ta' qari, eċċetera. X'inhu l-messaġġ tiegħek lil min qed jaħseb tajt nixtri dak tib tajt naqbad u naqrah? Le, l-messaġġ tiegħi huwa illi eh, tiftaħ il-bib tiegħek għad-dinja ta' Gallo, eh, jiena ftehdu del baħar toqgħod fuq il-bejt taqra ħal-kwieċ imkien u tara toġbok xi dinja ta' Gallo fl-aħħar mill-aħħar. Mhux se jiddispjaċik naħseb fil-fehma tiegħi. Jiena naqbel miegħek veru għax ehm, iżommok, eh, assolutament. Wieħed minn dawk il-kotba illi jaħed eh, tieħdu fejn il-baħar u u taqra over a weekend, jew tieħdu xi weekend break, ġifieri, u mal-pool jew hekk u eh, jiena naqbel miegħek perfettament. U minn ħadd ta' Viktor Gallon nifsu għandna xi messaġġ? Xerdu kelma xerdu kelma ta' Gallo.